Silav bide! Çek ser min! Çek dayne! Em di merhelakî pir zîrokî û hesas re em derbas dibin. Îro roj li ser Rojhilata Navîn Bi şekilekî am her wiha li ser Sûriyeyê bi şekilekî xas gelek siyasetê ku tê meşandin li ser hundirê Sûrî ev şoreşa ku hatiye lidarxistin gelek kes Dixwazin gorê xwe Sûriyê çêbikin. Her wiha çi dewletê kapîtalîst, her wiha çi dewletê rojhilat dixwazin dixwazin li vê derê Sûriyê gorê xwe tenzîm bikin. Ji ber vê jî Yanî eger di vê merheleya hane de eger gelê Sûrî li xwe bi xwe xwedî dernekeve wê ev gela tev li ber niga biçe. Lê çi dibe bela bibe îro îro şoreşek di hundirê Sûrî latîn darxistin yanî bi şekilekî am ji bo gelê Sûrî û her wiha îro gelê Kurd Ê got hundirê Sûrî de jiyan dike, ev gela jî gelekî xwedî dîrok e, gelekî xwedî çand e, gelekî xwedî cografya ye. Ji ber vê jî hem di hundir de hem di derve de qebûl nakin ku gelê Kurd bi îrada xwe, bi qerara xwe, bi çanda xwe, bi hebûna xwe jiyan bike. Ji ber vê jî her kesê ku tê. Dixwaze Sûriye gorê xwe çêbike, Kurda gorê xwe çêbike, gelek însanê xiyanetçî hene xwe firotine. Yanî bi navê kurdîtê kar dikin lê ti eleqet tê wan ji kurdîtê nîne. Lê em wek tevger îro re bi fikr û ramane re ben apo li ser esasê Sûriyek demokratîk em tev digerin xwerêxistin dikin. Her wiha dema ku gelek dixwaze hebûna xwe bidê isbatkirin, gelek dixwaze ku bêje ez he me, dîroka me heye, çanda me heye, îro rol vê derê parastin pêwîst e. Em jî li vê derê wek yekî nê parastina gel lê Helebê em îro li vê derê, Tabûra Şehîd Givara Hesen em elan dikin û em vê tabûrê tevrê toxoya Şehîd Nûredîn Gula dikin. Gelê hevala. Yanî dema ku em behsa em bêjin em ê gerek xwedî ziman bin, gerek em hebin, gerek em di alî parastinê de pir xwe li pêş xînin ber Çi dever, çi erdek hebe, çi gelek hebe, çi pêwîşti jê re, parastin jê re pêwîşti. Em ji vê derê wek Yekînîya Parastina Gel em xwe bi rêxistin dikin. Li Tebayê Rojavayê Kurdistanê li Tebayê Sûriyê Yekînîya Parastina Gel li tev derê xwe bi rêxistin kiriye û li vê derê jî em li Helebê em Xwe em rêxistin dikin. Çin bi mela bibe. Kî çin be ji me re bêje. Lê em taburêko ava dikin. Tuxanêko tên ava kirin. Ev rêxistina ku em bi rê dixînin ev ne tehdîd e. Ev ji bo parastina gelê Sûriyê tevahî ye û ji bo gelê Kurd bi şekilekî xas jî. Kî dibêje bela bêje, çi navî lê dike bela bike, lê em wek Kurd bi îrada xwe, bi qerara xwe emê xwe tev bigerin û emê xwe biparêzin. Kî dê ser me bela were, emê xwe biparêzin. Kî bi şer jî tê bela were, kî bi rêbazê din jî tê bela were. Em li vê derê ku em xwe birêxistin dikin, em quwetkî ji bo parastina gelan e. Em ne quwetkî tehdîdê din in, ne quwetkî ku em daxetkir bikin. Ev kesê din, Hene ji aliyê miarada jî gelek grûpên çete ku wek tenzîma Qaîde dixwaze gelê Kurd, gelê Sûre bi xwe re gorê xwe eyar bike. Her wiha nîzama diktatorî, nîzama ku rejîma Baas dime şandin dixwaze van gelan gorê xwe tenzîm bike. Lê em vê qebûl nakin.

Ev sê salî wî di nava yekînê parastina gel di cihê xwe dikerd. Hemû tiştî wî çi bû gelê wî bû. Hemû tiştî wî çi bû tenzîm bû. Bi rihkî pirê hêja, bi cesaretkî pir mezin dijî grûpê çete ê ku xwestin xwestin têkevin taqê Kurda de lê hevalêkî va re û gelek hevalê pê re qebûl nekirin. Şer kirin. Rê heval gîvara Hevalkî pirêja bû, hevalkî cesûr bû, heval gîvar a. Ev sê salî wî di nava yekînê parastina gel li cihê xwe dikir. Hemû tiştî wî çi bû gelê wî bû, hemû tiştî wî çi bû tenzîm bû. Bi rihkî, pirêja, bi cesaretkî pir mezin dijî grûpê çete ê ku xwestin xwestin têkevin taxê Kurda de lê hevalê gîvar a û gelek hevalê pê re qebûl nekirin. Şer kirin. Rê heval Gîvara hem dijî rejîma Baasî şer kir hem dijî grûpê çete jî şer kir. Di şerekî de ku bîst û yek rojî şer dewam kir, heval Gîvara, herwiha heval Nûredîn û heval Dêrsim û gelek hevalê din pê re heşt heval şehîd ketin. Van hevalana qebûl nekirin ku

Dendire Sûrê de em karî xwe bi rêxistin bikin, xwe bimeşînin. Li vê derê ser vê esasî em tê şer bêjin. Em şans didin hevalê Gîvara û heme hevalê şehîd. Heme şehîdê goşbana azadiyê şer kirine û canê xwe fida kirine. Em ser vê esasî şans didin. Gelê Kurd û hemû gelê Sûrî komê heta dilopa xwîna xwe yê dawî em ê şer bikin û em ê gelê xwe biparêzin. Çi dibî bawek êrîş çi awayî tê bela bê. Em ji kesî natirsin û ser vê esasê mê xwe tenzîm bikevin û mê bi ser kevin. Bi ser vê esasê em serkeftinê ji we tevar dixwazin. Gelê Kurd!

Pir kêfxweş bûn. Ez dixwazim hevalên min jî sûzê şehîd dane ser sûzê xwe bimeşin. Em tu carî em ji dijmin re heskit nabin. Em ê şer bikin. Heya dawî ye. Ez hacê ser hacê zê mereskê bîm. Jinê birayê min xeber da min û birayê te gîvara şehîd bûye. Ser hacê zê hevalê me û qadro hat. Min got heval birayê min şehîd bûye ez ê biçim meyzekim. Got temam heval. Ez çûm gund birayê min şehîd bû. Ez se min çû tabûta wî jî dî min ji birayê xwe jî dî û min hemû şehîdê me jî dîn. Min pir şehîdê me vê re hebûn. Ez çûm ez nikanim dayêm Heleb. Ez reviya me zetim Heleb ji ber ku ez silahê birayê xwe rakim. We tu carî ez silahê birayê xwe Li erdê nêlim. Şehîd Reynaz, Şehîd Gîvara, Şehîd Slava, ew hemû şehîdê me ne. Em hemû serê xwe ditewînin ber şehîdê xwe, hemû şehîdê xwe. Kurdistan pir şêrîn e. Ez şervanekî YPG'ê im. Navê min Reynaz e. Destpêkê ev em tobora Şehîd Gîvara elan dikin. Yanî ji ber Şehîd Şehîd Gîvara bi xwe yanî di şerê xwe de xurt bû. Ya duyemîn jî yanî pir bi rêkekî yanî nehişt ku nehişt ku komên çete ku bikevne taxê taxên Kurda û nehişt nehişt jî taxê sistemê ew sistemê leşkerê sistemê ku bikevne taxê Kurda. Û ê ku ez dibêjim yanî Şehîd Gîvara, Şehîd Renos, Şehîd Zinar, Şehîd Ristem ev hemû şehîdên me ne. Em ser şûpa wan dimeşin û yadî têrin. Yanî ev şehîdên me me ji bo parastina gel in. Yanî em destpêkê Yekîniya parastina gel e. Yanî em gel diparêzin û em taxa kurda jî em ti carî dev jê bernadin û heyanî ku dilûpa xwîn di canê laşê me de heye em ê parastina taxê xwe bikin, parastina kurda bikin. Merakên Efrîn Şehîd Dîvara bixa vê roj ez tê re mam ku dema di şer de şerê me yî Xalid Heyênî de.

Ez wî ve me bavra şar kir hember dewletê ama şehîd Gîvara her tiştkî xwe da ewê vî miletî va fîdekare vî miletî bî. Şehîd Gîvara bi xwe pir hevalkî xweş bî, xort bî, fîdekar bî. Dixwast yani her tiştikî xwe ji ber vî miletî va ne ji bo yani miletî Kurd yani her miletikî bindest Her însanê bindest xwîna xwe da ji bo Helebê. Nexwest gi va grûpê çete tê kevin taxêt kirda, cû werê kirda. Ji bo vê xwîna xwe da û şer kir li hember şere Xalid Heyyanî. Gorê ser navê Şehîd Gîvar hat îlan kirin, yanî şehîdê vî miletî bî, şehîdê vî gelî bî.